Bon tardi y bon bini den un otro intercambio cu Club Muchanan Boneriano. Mi nomber ta Nilson y mi ta contento pa tin bosnan ta wak e video aki. Nos ker yama danki na nos sponsorsnan cu no a duna nada pa por yuda traha e video aki. Nos ta contento di bisa cu awe nos ta di fiesta pasobra cu no solamente tin uno, dos, tres pero cuater cumpleaño. den dia di nan kuater kumpleaño. Awe nos tin sinku hende a hasi aña riba e fecha aki ku ami konosé. Entre otro ta mi mes persona, despues nos tin Sharesa ku ta mi prima, nos tin Miangela tambe, nos tin Shushu i nos tin Juriel. Sinku persona ku mi konosé a hasi aña awe, dus mi kira manda un felisitashon pa tur. Mi amigunan tur mi konosínan i tur esnan ku ta amigu di esnan ku mi konosé ku ta amigu di esun ku mi sa ku ta, ku a hasi aña awes, pero ku no ta pasa un dushi dia, anto hasi manera ami gosa di e dia manera bo ke. Mi sa ku a dura nos un tiki promé ku nos a traha e siguiente video vlog, pero ta pone ku ya si pa rasonnan médiko bo no por hasi el'e, bo tin ku tuma un tempu pa bo por kura bo mes, anto ora ku bo ta sinti bo mas Mi hopi por trai sikindo videoblog. E delaster videoblog ku mi a traha ta un videoblog di den kushina, espesialmente pa e muchanan di Panchito Club, espesialmente pa Tio su muchanan. Mi ta spera ku tur hende a gost'el. Mi a haña hopi bon reakshon. Mi ta kontentu i mi lo bai purba di traha mas reseta den futuro. Awe nos ta den mi ofisina manera ku boso por mira. Esaki ta mi dekorashon. Mi ofisina. ku nos ta bai usa pa mayoria biaha pa e informashonnan mas interesante, mas importante ku por kohe bo atenshon, manera entre otro topikonan manera duna un persona un brasa, mustra hende afekshonnan di amor. Topikonan ku tin ku bai ta interesante ku nos mester papia di dje pasobra ku mi ta haña ku e mundu ta kambiando i si bo no papia tokante di e puntonan aki e siguiente generashon no ta na altura di kiko ta e diferensha entre un brasa di amistat, un brasa di amor of un brasa di deseo. Dus, mi ta contento cu bosan ta ey hunto cu mi, manera bosan por mira mi tin un preview logo, mi tin un logo cu a wordo traha door di un persona, e no a manda su nomber, e no a manda su pam, e lo djis mand'e via di un email, mi ta asumi cu e email ey el a scoge di tin e undercover, mi ta hopi contento cu el a traha pa mi e preview ey, e ta algo cu mi ta. Bai husa mas cu mas cu claro den mi programa. E ta hopi great y mi ta aprecia masha cu e persona cu a tuma e e iniciativa y ya e tempo pa traha algo dje leuk ey pa mi. Am ya mi ta open eigenlijk pa nos por combersa, papia. Si bo ta live bo por bini nos ta pone bo den estudio, nos ta papia cu bo, nos ta haci anto algun intercambio. Pero keda pendiente pasobra cosnan great ta bay sucede. Vakantie ta bay cuminsa y nos ta bay biaha un tiki. Anto den e biaha aki lo mi sòru pa mi por e tren den e tren e beepers klòk klòk kiu pa papia tòg. I nos ta sòru pa tene bosnan kontentu ku tur e informashonnan i tur e videonan ku lo miri bai traha. Si bo tin algun reakshon sinti bo liber bo mag email mi na mister-bouwplaza@hotmail.com mi ta ripití e ta m-i-s-t-e-r-bouwplaza p-l-a-z-a. a at hotmail punto com lo mi lo lesa nan y lo mi por sorgo pa nos tin un bon reaccion ta papia di nan. Y esaki ta tur cu nos tin pa awor aki, esaki ta informacion cu nos keda brinda pa den e momentonan aki, pero keda pendiente pasobra nos lo bay tin mas, nos lo bay tin hopi video mas, nos lo bay tin entrevista, nos lo bay tin diferente cosnan cu lo por tene bo contento y a la vez comparti cu bo e topiconan interesante cu nos kier conversa tocando e dje. Nos ta bay bin! Komo mi duna di aki mi ta bisa asina. Kustion ta bai bini.